Felly, os ydych chi roed i bod mewn cynhadledd fel yma blaen, efallai ydych chi'n gwybod beth i ddisgwyl. Wel, dyma fi yn rhoi taith i chi o gwmpas un o'r stafelloedd yn y ganhadledd i chi gael blas bach ohono fo. Peth cyntaf i nodi fan hyn ydy stondin ar gemau bwrdd. Ie wir, gemau bwrdd mewn sioe ar gemau cyfrifiadurol. Gêm yr enw Stand and Deliver wedi ei chwarae gan Fôr Ladron. A pan nes i, des i'r sioe yma, nes i ofyn faint o forladron fydd na? Medda nhw, dau o forladron, medda fi, count me in. Os da chi'n symud ymlaen fan hyn, gyda ni'r Swansea School of Digital Media. Ffaith ddiddorol am rhain, mae holl gemau nhw wedi hysbrydoli gan syniadau TH Parry Williams. Symudwn ni ymlaen, fa mae'n hen ffrindiau ni efo XD Media. Da chi wedi gweld nhw o blaen, gret, checiwch nhw allan ar y we. Gêm arloesol fan hyn, gêm dwi'n ei alw'n bwrdd gwyn. Oce, okay, ella di o, di o ddim ar flaen y gad y byd technoleg, ond mae'n rydych nhwyl iawn beth bynnag. Symud ymlaen fama, mae yna gêm puzzle sy'n amlwg wedi ei ddylanwadu gan waith Charles Dickens, fel fedrwch chi weld fanna. Dwi'n yn gwybod pwy di rhain, dwi'n yn gwybod beth di rhain, symud ymlaen, symud ymlaen, symud ymlaen, symud ymlaen. Symud ymlaen. A fan hyn, wrth gwrs, yn hen ffrindiau ni, Wales Digital, yr Oculus Rift, Infinity Runner. Da chi'n gwybod y drill. Rwan ta, rhaid i fi fod yn blwmp ac yn blaen, ella bod rhai o'r ffeithiau dwi wedi deitha chi heddiw yn gelwydd llwyr. Rhaid i chi benderfynu pa rei. Daf, be am ystafell arall?
Mae Connie off Daf Rhys fan hyn yn sioe datblygiad gemau cyfrifiadur Cymru. Ni yn yr ail sta, felly mi yn dechrau pethau'n gyflym achos mae pobl yn dechrau gadael. A fan hyn mae'n un gêm yn enw Banshee gan, oh, Mr Dog Media. Oh, yeah, ond hi bach neis. Um, fan hyn mae Dani, wel mi ôl Dani gêm o'r enw Solitude, wrth gwrs mae gymyddion wedi hen arfer efo'r cysyniad yna o Solitude. Uh, mi oedd Oyster House fan hyn, wedi set lan cwpl o games, dra fan hyn mae Dani Clothcat Animation, ochr draw os i gael sians cyn nhw ddiflannu mae da chi University South Wales, Prifysgol Deg Cymru yn ei gwaith da iawn fyna'n dysgu'r plant ar gyfer y genedlaeth newydd. A dra fan draw, Creature Battle Lab, Connie Off, enw gore yn y sioe hyd yn hyn, Potassium Frog, yn cael y fedal air fyna, y fedal Potassium. Um, dyma ni British Academy of Film and Television Arts. Diw, nes i mynd yn syddoli bod y boes ma ma. Very fancy. Chyll llyfrau neis ma fan hyn ar air a popeth. Draw fan hyn mae'r llwyfan lle o'n i yn areithio gynne, uh, oedd y neuadd ma wedi llenwi'n gyfan gwbl efo pobl yn gwrando, dyw o'n nhw'n chwifio byneri yn yr awyr o popeth, o'n nhw'n hongian ar pob gair o'n nhw'n gweud ac oedd screens, o'n nhw'n gyffroi screens arno a tu mas hefyd lle oedd pobl yn bita hufen iâ a stuff. Holl gardydd wedi stopio mwy neu lai i gwrando'r uh, geiriau doeth ynglyn â geimau cyfrifiadurol. Fan hyn, mae da chi... A. Spoilio popeth. Llywodraeth Cymru.